Boma, apartment. Boma, otel. Kit gum. Boma, otel. Kit gum. Obibedo on fire i ceng abic.

abedo aber kong. Ket gum, wabibedo i boma otel. Lucan ojemo praij, dano weng alip apar. Lok ma ni alip pyeraryo, kono alip pyeradek, kono alip pyerabic-ci wakwanyo. Aya lok moni kono ni o, kor teibol ni teibol tye wa i alip miya abic, kono alip miya abicel mono lok ma peke wakwanyo. Wan mere macalo lwak me lucano jemo, wan pol kare wawaco ni ngini ngini cokke atek ki lwak. Ka ititidi warik kwede kumeno, ngom ngom oweko lagwok taa. Alip apar Ngat mo keken cul mere alip apar. Wan macalo lucano ceng, wan pe wapoko dano ni o in dok gwok mene ingwel ingwel cul alip pyera adek, in gwok ingwel ingwel cul pyera aryo nyo cul pyera abic aa botwa kok. Botwa watero dano weng ma rom wan weng acel. Cing acel pe kelo ayela, mito cing mapol ka wek gang obed gang, ribbe aye teko. Alip apar dano weng.

Wan watye ka bino i ceng abic, Boma Hotel, nino pyeraryo abicel me dwe me abiro 2024. I ceng abicel, Acholi Inn, Gulu City. I ceng abicel me nino pyeraryo wiye abiro, Acholi Inn. Gulu City nongo waro tye gang pa General Charles Otema Awany Acholi ill. Alip apar apar, Lalonyo lacan wan weng dano pa Lubanga. Apokapoka peke, segregation peke i kit me cul, wan weng aculu lumuku, koni ingwel pe ingwel, koni ibab pe ibab, wan weng acel, ribbe aye teko, cing acel pe kelo ayela, wan mapol wan atek ki lwak, kuman koo.

Program me lira, Arua, Ulegu, Adjumani, Juba, Magwi mono program ma cakke i week ma lubo. Atye ki byek ni. I Juba, wabibedo i nino dwe aryo ki nino dwe adek nongo watye i Juba. Ka dong i nge lacen walaro Magwi ca, Magwi, gang Luo, dyekal Luo Magwi, Eastern Equatoria, South Sudan. Amotowu gu paco lwonga ni ot pa Apostle Kutil pa aryemo latinwu ma jwii wu maro kare ki kare ni en an en. Adugu gang program obi cakke ki ikit gum iceng abic nino pyerababicel me duma abiro mwaka li eni. Program obidonyo i bulu i nede pyeraryo abiro ma obedo i Acholi Inn i Kan Poto Tema, ka ma Acholi gigure nining bot latingi. Wabiboko lok mapol. I nino pyeraryo aboro pe wabia ki Gulu city. Wabibedo bene i Gulu Citi nino pyeraryo wiye aboro ceng cabit. Nongo watye i Laliya Judy Benge, Laliya Special Corner Judy Benge. Nongo wan watye kunu wang. Wun jo mutye tung kabedo opong Laliya. Kweni kwenigi, labong weco cito lukome ka dok odugu labong weco laro lukome, Min ota, dako, go bona. Tim dano moni ma lanene obalo wiya woko, Wan bwang Judy Benga Special Kona nongo wan watye ka lwongo jo ma a ki bunga tira Bunga tira bin, kabedo pong, kabedo pong bin, laliya, laliya bin, nongo wan mere otye ni nim. Wun ma a ki Rwot Obilo, ka Lubanga oyubo nongo wan watye bwam Rwot Obilo. Ento i ceng cabit, kong wun wua ki Rwot Obilo, wua koni ki kweni, koni ki kweni, wun weng bwam, laliya.

Dony adonya, cul alip apar acel calo apar, mito alip apar keken pi boti, Lupamirgum, Bosmith, Summerjoys, Walam.